Essalowmalikim mähriban adamlar! Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbit işlerinde rowaçlyk arzuw edip, Halypalar ýoly bilen atly söhbetli konsertimize başlaýarys. Biz şu gün Balkan welaýatyndan bagşy Ataş Durjyjanowy studiýamyza çagyrdyk. Oňa sazandarlyk edýärler Dutarda Kerwen Aýdogdyýew, gyjakda Azimberdi Aýjanow. Studiýamyza hoş gördük. Hormatly Prezidentimizi, bütin türkmen halkymyzy medeniýet we sungat işgärleriniň baýramçylygy bilen gutlaýarys. Medeniýet-sungat işgärleriniň döredijilik işlerinde uly üstünlikler arzuw edýäris. Ataş bagşy medeniýet we sungat işgärleriniň baýramçylygyny öz ýürek arzuwlaryň bilen gutlap berseň. Medeniýet-sungat işgärleriniň baýramçylygy bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Olaryň döredijilik işlerinde mydam üstünlikler arzuw edýän. Ataş bagşy indi Balkan welaýatynda uly halypalarymyzyň biri Türkmenistanyň halk bagşysy Nurberdi Gulow halypamyzyň birnäçe şägirtleri bar yzyny ýöredip ýören. Ol halypamyzyň aýdýan öz bir Nurberdi agaň aýdýan aýdymlary diýip bir halkyň arasynda şoň aýdýan aýdymlaryna uly isleg bildirilýär. Indi halypaň O, ilkinji duşuň barada, halypaň ýoluny, aýdyş tilsimini saýlaýşyň barada, ilkinji gabatlaşyp duşuklaň we halypaň beren wesýetleri barada gürrüňimizi başlap berseň. Men şu çagalykdan, ýaşlygymdan şu Nurberdi aga halypama gatnadym. Tä ömrüniň ahyryna çenli şo bilen gezdim. Şol öz mydam öwredýän döwürleri, okadýan döwürleri, çaga bolsaň, çaga ýalak gürleşip, Uly bolsaň uly ýaly gürleşip, şol çaga ses bolsa çaga sesiň nemesine gurup berip, uly bolsaň uly sesiň nemesine gurup berip, dutaryň düzümini gurup berip, şonça-da talap ederdi. Nurberdi halypamyz, hawa. Ol halypadan bir ilkinji duşan bir duşuň bar-a indi. Bu toýda boldumy ýa ýanyna bardyňmy, halypaň bir ilkinji gabatlaýşyň, gürleşişiň, bir tanyşyň bar-da, ýatlasaň? Men dädeme diýdim bir gün, Şu Nurberdi ak meni bir şägirdi edip eltasaň diýdim. Bir Onuň dädem, Eger seniň höwesiň bar bolsa men seni äkideýin diýip, ony Nurberdi agyň ýanyna çagakam getirdi. Şunýalak, şunýalak şu aýdym aýtjak bolýar. Höwesi bar. Sen nirede toýda aýtsaňda şony şotak eltdirip seni diňledýär. Men eltdirip bile diňläp gaýdýas, şunýalak sen şuňa bir eýelik edersiň diýdi. Gel, onýalak höwesi bar bolsa, gel sen elimde baran baryny ederin, şu öz bilýän zadymy öwrederin diýdi. Hä, şeýdip ilkinji duşuşygyň boldy. Ilkinji duşuşygym şol boldy. Hawa. Ataş bagşy Halypalar ýolunan atly söhbetli konsertimizi haýsy aýdym bilen başlap berje? Halypamdan öwrenen halk aýdymy Aýa döndi bilen başlap bereýin. Hä, bolar.

Atasy bagşy sag bol. Nurberdi halypa bilen oba bir şoň elinde şägirt bolmak bir uly bagtlaň biri-dä bir o bagşy sazanda üçin. Indi halypaň bir oba ilkinji barşyň halypaň ýanyna o halypaň bir onuň bir alan tälimleň bar. Bir oturyp şu gapdalynda otyrkaň bir hili öwredýändir. O halypaň bilen bir Halkyň arasynda toý-dabaralarda bolaňda, halypaň öz alyp barşy gapdalynda bolup görensiň-ä, diňlänsiň. Halypa şuny ýalak bir gün toýa gideýli diýdi. Olaň toýa gidip barýarkak ýolda diýdi, Ataş bagşy diýdi, men saňa bir zat gürrüň bereýin. Bagşy diýýäniň köpçüligiň adamsy bolýandyr. Toýa barsaň, bir sagada bardyr, sökelde bardyr adamlaryň. Bir Şo ýaş bilen ýaş ýaly, garry bilen garry ýaly gepleş, uly bilen uly ýaly gepleş. Hiç mahal şo gaşyňy çytyp şoňa jogap berme diýerdi. Sen toý adamysyň, toý sowmalysyň. Ol toýda her hilli neme bor, şoňa kän gulak gabartma diýerdi paýhas. Indi halypaň ýaňky beren soragym şu, halypaň bir aýdymlaryny aýdaňda, şoň bir indi ýazgylardan, o gürrüňlerden eşitýäs halypaň bir gyzan wagtynda ýeke diýze. Galyp bir dutaryny şeýle galdyryp bir aýtmasy bar, bir ony bir çugdamlapmy, o oturyşynyň herekedem şo toýuň indi bir halkyň arasynda şol soňky ýokary derejeli aýdymlarda oturyşam üýtgeýär diýýär-dä halypa. Şolar zatlaryny, şo hereketlerini alybildiňmi? Hawa, şu ol çekimli ýola düşeňde birhili otur. Ene, başlanda bir hili otur diýip, öňja şeý başlanda eteräkden halypamyz şu inçe galdygyça özi nemesini galdyrardy-da göwresini. Hawa, şol ýaly biziň öwredeniňiz. Indi halypaňdan öwrenen aýdymlaryň birini hem aýdyp berseň. Halypamdan öwrenen aýdymyň biri güýç getir, şony aýdyp beräýin. Hä, bolar.

Ataş bagşy sag bol. Şol Waraý jany barada-da bir bir ýatlap geçsek halypa barada. Oba bir indi aýtjak gowy bir gürrüňler bardyr, ýaşulylardan eşdilýän bir Indi öz bir gören eşden zatlaň barda aýdyp berseň. Men şu Warajan men halypam Nurberdi Gulhuň ikisiniň toýda aýtdyrylaryny kän diňledim. Halypa bilen Warajany mydam köplenç halk halap bile aýtdyrardy. Hä toýda. Toýda şony o toýdan o toýa gatnamajak bolup ikisem gowy aýdansoň ikisem halkyň söýgüsini gazanan adamlar onuň ikisini bir ýerde diňläňde beter gowy bolýar. Aýdymdan doýup bolanakda, ikisini diňläňde adam hezil edip diňlärdi. Çaga-da bolsa şony ikisini bile diňläňde beter gowy bolýar. Şu ýazgylar ýazgylarda-da galanda şol Wara halypaň bir dört sany aýdymy galypdyr-da, esasan şol Bezirgen we halypaň aýdyşy, onuň bir ol söz sanyşy, sesi, bokurdagy aýratyn tapawutlyk bildirip dur-da. Hawa, hawa, aýratyn. Ataş bagşy Ol halypaňam bir aýdan aýdymlaryndan ol özümizem şägirt hökmünde gowy görýän bir halkyňam bir uly söýgüsini gazanan aýdymlaryň biri barda Kempir bilen Saýy çennek diýen. Ol hem ýaşa, ula-da hemme kişä deňlik. Hemme kişi bir deňläp o şondan bir o halypaň bir aýdyş tilsimi aýratyn tapawut bildirýä-de. Indi şol aýdymam bir o başardygyňça o halypaň özi-ä bolup bolmaz oba başardygyňça aýdyp berseň. Halypaň öz döreden aýdymy şony aýdyp bereýin. Hä, bolar.

Ataş bagşy sag bol halypaň bir aýratyn bir özüňem bir gowy görýän aýdymlaryňyň biri bardyr içinde özüň gowy görýän şo aýdymlaň bir haýsy aýdymyny gowy görýäň tapawutlandyryp şo aýdýan aýdymlaňda şo aýdymyňam aýdyp berseň. Men şu halypaň Ýaran naglar men munda diýen aýdymyny özüm höwes edip diňleýän. Hemme aýdymlary gowy ýöne men beter men gowy görýän aýdymyň biri şo. Şonam aýdyp beräýiň. Ýaran naglar men munda. Hawa. Bolar ýör bakalym.

Ataş bagşy sag bol o halypaň bir aýdýan aýdymlarynyň içindede şul Aşyk şaňly dessany şoň üçindäki aýdymlary şoň wakasy bir aýdym o bir her bir aýdyma sözlere halypaň özüniň bir heň tapyşyp o heň tapyp o şul bir halka ýetireni barda indi şu halypaň Aşyk şaňly dessany aýdyşy barada bir. durup geçsek. Halypa şu aşyk des aşyk şalyň dessany kän şu özi şoň yzyny ylgady şuny şu nemä çykaranam şu ile güne halka çykaranam aşyk şalyny halypam Nurberdi Gulow şuny öz şolaň aýdymlaryny öz heň döredip indi şu Gülübibiniň diýen bir

Ataş bagşy aýdyp beren aýdymlaň üçin beren gyzykly gürrüňleň üçin sagbol sesiň batly ýaňlanmagyny arzuw edýäris. Sagbol. Şunuň bilen Halypalar ýoly bilen atly söhbetli konsertimizi geçirip gutarýarys. Hoş sag boluň.